ḽo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha belran news vha tshi khou avhalelwa nga rofhi wa tshikovhele musi zwienda tshikhalani zwi tshi kavha ṅwedzini nzhini dzazwo dzi ita buse ḽihulwane ḽine ḽa nga tshinyadza zwishumiswa zwi ḓuraho na u vhea khomboni fhethu hune ha ḓo vha hone base ya u kavha kha tshifhinga tshi ḓaho Tshigwada tsha vhasedzulusi tsho rangwaho phanḓa nga Vho Ruini, phrofesa wa Inzhiniering ya Mitshini Yunivesithi ya Johns Hopkins, tshi thusa u ḓa na thandululo nga u ṱoḓisisa vhushaka ho serekanaho vhukati ha muya u bviswaho nga rokhethe na mavu a ṅwedzini. Tsedzuluso ntswa yo khwaṱhisedza uri tshanduko ya kilima yo vha na ṱhuṱhuwedzo kha miḓalo ya khombo ye ya tshinyadza ḓorobo ya Durban nga ṅwedzi wa Lambamai ṅwaha wa gidi mbili fu mbili mbili. Itsho tshiwo tsho kwama vhathu vha paḓaho zwigidi zwa ḓana fu iṋa, Zwi tshee zwo ralo, ho vhigwa mpfu dzi fhiraho maḓana maṱanu dzo vhangwaho nga miḓalo. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Phrofesa Vho Francois Engelbrecht vhane vha vha mulanguli wa tshiimiswa tsha Global Change Institute tshi wanalaho Wits University. Mawanwa a ngudo o ganḓiswa kha dzhenale ya Communications, Earth and Environment. Muhumbulelwa muporofita Vho Sekhubu Phaṱhutshedzo vho ḓivhonadza afho Khothe ya Madzhisiṱiraṱa ya Thohoyandou ṋamusi. Muhumbulelwa Vho Sekhubu, vhane vha ḓivhea sa muporofita Vho Muritho, vho ḓivhonadza khothe malugana na mulandu wa u tshifha musidzana wa miṅwaha ya fumi-iṋa. Tshiwo itsho tsho itea nga ḽa ṱahe uno ṅwedzi kerekeni kha vhupo ha Sibasa. Musi muhumbulelwa vha tshi ḓivhonadza khothe lwa u thoma, tsengo yo fhiriselwa kha ḓuvha ḽa ṋamusi hu u itela u sedzulusa milandu ya murahu ya muhumbulelwa Ḓuvhani ḽa ṋamusi khothe yo bvisela khagala uri muhumbulelwa vha na milandu miraru ya u tzhipa. Muhumbulelwa vha ḓo vha vha ḓo dovha hafhu vha ḓivhonadza hafhu khothe nga ḽa ṱhanu ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule u itela khumbelo ya beiḽi. Muhumbulelwa vha ḓo vha vha tshiṱokisini u swika vha tshi ḓivhonadza hafhu khothe. Makhulu wa mupondwa, Bishop Vho Tshifura Masala vho bvisela khagala zwi tevhelaho. Tshiimo hetshi ndi tshiimo tshi konḓaho, fhedziha Ri khou livhuwa Mudzimu we ra vha ri khou amba naye u bva tshe zwa thoma, vhane zwa zwino vho ri ranga phanḓa kha mushumo hoyu une ṋamusi ri khou pfa ro takala nga maanḓa musi houḽani munna ri khou ḓi vhuyelela nae nga dzi five ndi pfha uri mudzimu vho vhonala lwa lwa vhugala. Tshiimo tsha ṅwana tshi khou vhaisa nga maanḓa tshi a tatisa ṅwana ha thu ḓi fulufhela. Mbamulovha vha vha vho ya sibadela zwino u kha ḓi u tshimbila lwendo lwa sibadela futhi na nga ḽavhuvhili na nga ḽavhutanu ḽa vhege i ḓaho. Ṅwana ha ḓi ha ḓi fulufheli ende na zwino u kha ḓi vha u kha ḓi tshuwa na zwino u dzula a tshi ri vhudzisa uri u ḽa muṋe a wana beiḽi ha nga ri vhulaya inwi. ra mu vhudza uri a zwi nga konadzei ha nga ni vhulai ende houḽa munna a nga wani beili u khou ḓo dzula dzhele a bandit A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belrand News. Vha si hangwe muthetshelesi kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela kha Spotify, X, Twitter kana kha TikTok kana u ri founela kha 0838612263. Maṅwe mafhungo ndi Vhavhyanana o tshifhingani tshi ḓaho.